Xwedayê Teala me çê kiriye, em evdê Xweda gunekar in. Kêmayê me hemîya hene, Kullu benî Ademe xeta'ûn ve xeyrul xeta'în et-tewwabûn. Pêxemberên Xweda gotiye, Kurê Adem temamê xeta dikin, lê en başê wan ew ê ku tobe dikin. En başê wan. Evê ku ji gunê xwe û ji xetayên xwe vedigerin, tobe dikin. Cemata hêja tobe vegerandina bal Xweda wa ye. Yanî însanî gunekar berê xwe ji Xwedê zivartiye, dema ku tobe dike, berê xwe dîsa dide Xwedê, dikeve rêya Xwedê, ser rêya Xwedê dimeşe. Toba nesuh, Ya eyyuhellezîne âmenû tûbû îlallâhi tewbeten nesûha, Emrê Xwedê Teala bi ebdî wî ku ji temamî gunaya tobe bikin, gunê biçûk dibin, gunê mezin dibin. Û Xwedayê Teala mirovên tobedar hez dike. Divê ez ji tobedaran hez dikim, Wallahu yuhîbut tewabîn. Dema ku însan gune dike û dema ku tobe dike, berê xwe dide Xwedê, kêfa Xwedê tê, Xwedayê Teala jê hez dike. Ji bo tobê alima şerta daniye. Şertê tobê, toba nesuh, toba ku Xwedê Teala qebûl dike çi ye? Yek jî el-ilm, zanabûn e, agahî ye. Meriv ew ê çi bike û çi neke gere meriv zanibe. Rêya wî meriv hare ba alimekî ji ulemayê şerîetê û li balê tobe bike, ew ê ji meriv re rêya tobê bêje. Dema ku meriv alim nebîne, keysa meriv nekeve kê, meriv. Ji çi ew ê tewbe bike? Kitêbekî Fatime nivîsandine di heqê tewbeyê de ber dikare kitêbekî jî bixwîne û zana bike katî çi bikî û katî çi nekî. Katî çawa tewbe bikî ev ya jê re zanabûn lazim e cemaete hêja. Şertê dudu ye mer gerek îxlaslî be, samîmî be, ji bo Xwedê de ji gunaya berde. Ne di binê baskiya toplûmê de û qanûnê dewletê de yan jî ji bo rî. Qedr û qîmetê xwe û rûmetê xwe merivên îtişta neke. Na, sade ji bo Xwedê bi dil û can nava xwe û Xwedê de meriv tobe dike û ji bo Xwedê meriv gere der gunaya berde. Şertê sisê ya, gerekî meriv der ji gune berde. Gunehkarî, ev tiştê ku Xwedê Teala qedexe kiriye gune ye, gere di jiyana meriv de, di heyata meriv de tine be di cemaete hêja. Ê ku ê ku. Gunaya ji heyetê xwe dernaxin û dibê me tobe kirîye bila Xwedê me efû bike. Û ulema dibêjin çi? Dibin El-mutelebbîsû bizzembî kel-mustehzî'î billah. Ê ku terê heram di cêba wî de ye û dibê bila Xwedê min efû bike, di bûzdola wî de îçkî heye dibê de bila Xwedê me efû bike û di mala wî de heram heye perî wî di banqayda, di faîzê de, Dixebite û dibe wê Xwedê me efû bike, ev ya bi Xwedayê Teala tinaza dike. Asil bi xwe tinaza dike, ne di firqê da ye. Elî Qilaw anî zem, Meriv gere tiştê ku Xwedê qedexe kiriye ji heyata xwe derxe dûr bide. Ji heram û dûr bide cemaeta hêja. Şertê çara dema ku gune ji me çêbûn û çêdibin Enedem, Enedem u tewbeh Pêxemberê Xwedê gotiye, gelekî hesret û nedamet, pîşmanî, bikeve dilê merwa, meriv xemgîn bibe, bije ya Rabbî xwe zila min gune nekira, ya Rabbî ez poşman im. Meriv gerekî bigirî, li xwe halê xwe bigirî, li li duruma xwe üzülmîş bibe, meriv gerekî nebêje wala min kêf kir, kêfeka xweş bû, şeva dinê min îçkiyê kêf kir, niza filan rojî filan guneyî kir û Ew dem pir xweş bû. Haşa haşa. Dema ku em li qarşî xweda hatine, ew demekî rezaletî ye, ew demeka şerpezetîyê ye, ew demeka ne baş e. Meriv gerekî ji bo wê zemanê, wê demê, wî cîyê anê zêde zêde Poşman bibe, berê xwe bide Xweda. Şertê pênca cemaete hê jî El-ezmu ala ella ye'ûd. Yanî dema ku em tobe dikin gerekî em qerarekî baş bidin bi dil û can û kesînlîkle em bêjin carka din ê em hînê gune nakin. El-ezmu ala ella ye'ûd. Yanî ezîmet. Û cidiyet bi me re çêbibe ku em carka din ê gune nekin, em qerarlî bin, bi nefsa xwe kari bin, em zimanê xwe gem bikin, devê xwe gem bikin, zimanê xwe girêdin, haya me çavê me hebe, destê me hebe, piyê me hebe, dilê me hebe, em careka din ê li qarşî Xwedê neyin. Cemaete hêja ulema dibêjin. Ê ku gune jê sadir dibe, di qism e. Hinek gune li qarşî Xwedê tê, heq û hiqûqê Xweda ye. Hinek dune jî heq û hiqûqê îbad e. Ê ku tobe dike gerekî heq û hiqûqê îbad vegerîne heqê wî gêrî bidê kê. Yanî ê ku îçkîyê xorî ye ev yê heqê Xwedê daye nav dest û pîya. Ê ku limêj nekiriye limêj heqê Xwedê ye. Lê dema ku diziyê kiribe û malê yekê dest dabe serê, Wê çaxê hek û hiqûqê îbad daye nav dest û piya ger heqê wan gêrî bida wan. Heqê wan gêrî bida wan ji bo ku Xwedê Teala toba wî qebûl bike. Şertê paşî, piştê ku tobe kir gerekî emelê salih pir bike. Berê xwe bida Xwedê û emelên salih pir jê çêbibin Li mêjê pir önemê bide, pir bide li mêjê, pir bide rojî, pir malê xwe sedeqe bike, hare hecê, hare umrê, Qurane Kerîm bixweyne, hare waz û nesîheta guhdarî bike, daîma bije Estexfîrullah, Subhanallah, Elhamdulillah, La îlahe îllallah, daîma li ser devê wî kêm nebe, hevatiya başa bike û emelên salih Emrê Xweda pir bîne cî, ji bo roja qîyametê bibe rûspî li huzûra Xwedê. Îmamê Xezalî rehma Xwedê lê be dibê dibê azik jê re tê gotinê, dibê qûtê seferê tewbe ye. Em tev di seferê de ne, bal bi Xwedê diçin û dema ku em bal bi Xweda ve diçin, kêmayê me çêdibin, em dikevine xetaya, piyê me diliqite, piyê me dişimite. Lê dema ku em tewbe dikin, berê xwe didine Xwedê, em dibên Estexfîrullah, Estexfîrullah, Estexfîrullahel Ezîm, Ya Rabbî ez poşman im, Ya Rabbî bi rucû kir, Ya Rabbî xwe zila min nekira, Ya Rabbî tu alî min bikî, Ya Rabbî, Ya Rabbî, em destê xwe ber bi Xweda ve dikin, Xwedayê Teala wî alî me bike, dema ku em samîmî bin. Ew ê Xwedê Teala alî me bike, dema ku niyeta me baş be, ew ê Xwedayê Teala gunê me efû bike, dema ku em li gora dînê xwe de heyata xwe bidomînin û careka din ê em firsetê nedine şeytan, çi lewra em ê temamî bimirin, harine huzûra Xwedê û tiştê ku me gotiye û me kiriye û me sey kiriye, me bawerî kiriye, ew ê Xwedayê Teala di heqê wan de me bikişîne hesêb, bira Xwedê hesabê me hesan bike, me efû bike, ji me razî bibe.